At ysmynd i deg, disgrifiad sain. Air bleddyn ydw i, a dwi'n gynhyrchydd ymgysylltu i At ysmynd i deg. Dyma ddisgrifiad sain o rai o'r gweithiau celf sydd i'w gweld yn arddangosfa Carolina Caicedo, sydd yn arddangos yn Oriel Davies o fis Hydref 2023 tan fis Chwefror 2024. Mae Carolina Caicedo yn artist amlddisgyblaethol Colombaidd wedi ei geni yn Llundain ond bellach yn byw a'n gweithio yn Los Angeles. Mae'n adnabyddus am ei pherfformiadau, gwaith ffilm, llyfrau artist, cerfluniau a gosodwaith sy'n archwilio'r amgylchedd a materion cymdeithasol. Wedi ei osod ar draws tair ystafell, mae ei harddangosfa yn gymysgedd o gerfluniau, darluniau, tecstiliau, baneri, ffotograffiaeth a ffilm. Mae'n ddangosiad arbennig sy'n archwilio defnydd tir, ymgyrchu a mudo fel canlyniad i newid hinsawdd. Yn oriel Davies, mae yno ddwy brif ofod arddangos wedi'u chysylltu â phorth. Mae oriel un yn ofod patrial hir, tua pum medr o led a 13 medr o hyd. Mae'r nenfwd yn uchel a wedi amgylchynu gan ffenestri rhuban sy'n gadael mewn golau naturiol. Mae oriel dau yn tua unarddeg medr o led a wyth medr o hyd. Mae'r ffenestri rhuban yn yr ystafell hon wedi eu gorchuddio gan greu gofod tywyll. Goleuir yr oriel hon gan draciau golau o'r to ac adlewyrchiad o'r ffilm yng nghornel yr ystafell. Lleolir y darn cyntaf rydw i am ei ddisgrifio yn oriel un. Enwir y darn yn Serpent River Book Vol un. 2017. Darn gosod mawr yw Serpent River Book, sy'n ymestyn ar draws lawr yr oriel a'r blinth pren sy'n troelli. Mae'r plinth tua tair troedfedd o uchder. Edrychai fel afon las, gwyrdd a llwyd yn troelli o amgylch yr ystafell. Mae'r gwaith yn lyfr plyg consertina ac mae'r 72 tudalen wedi ymestyn allan. Creu'r ddelwedd 3D o begynau a phlygiadau'r llyfr. Ar dudalen gyntaf y llyfr, mae cymeriad chwedlonol gwyrdd i'w weld yn rhyddhau'r afon o'i stumog. Mae'r afon yn ymlwybro drwy gerddi, lluniau lloeren du a gwyn, mapiau a ffotograffau o dirluniau, oll wedi'u cwmpasu gan yr artist tra'n gweithio mewn cymunedau brodorol yng Ngholumbia, Brasil a Mecsico. Mae'r darluniau'n cyferbynnu â chyfres arall o luniau sy'n dangos cynlluniau argae, cymunedau wedi chwalu a graffiti sy'n dweud 'Stop Tuttle Creek Dam'. Mae'r gwaith yn archwilio effeithiau diwydiannu a phreifateiddio systemau afon ar gymunedau sy'n dibynnu ar afonydd heddiw. Mae Pen Taith yr Afon yn cael ei gynrychioli gan Luduaeth sy'n dogfennu gwaith yr artist gyda chymunedau a elwir yn 'Be Damned'. Yr ail ddarn byddaf yn ei ddisgrifio yw 'My Feminine Lineage of Environmental Struggle, Expansion I', 2019. Mae'r gwaith yng nghornel dde bella'r oriel wrth i chi ddod at ben y Serpent River Book. Baner wen fawr yw'r darn, yn mesur chwech medr wrth 1.5 medr. Mae'n hongian ar draws gornel yr oriel ar bump polyn pren tua lefel llygad. Mae'r faner yn arddangos trawstoriad o dros 150 o amddiffynwyr amgylcheddol benywaidd a grwpiau a arweinir gan fenywod. Mae wedi ei brintio gyda brasluniau llinell o bortreadau o'r menywod a'u henwau mewn du a gwyn. Drwy'r dechneg hon, mae cyferbyniad y gwallt a'r lliw croen yn pwysleisio y trawstoriad o gefndiroedd a gynrychiolir. Ffigyrau fel Audrey Seagull, Carlin Lucas, Maria do Espirito Santa da Silva, Erika Malungino a Rachel Carson. Mae mwyafrif y darluniau yn bortreadau o'r ysgwyddau i fyny, ond mae yna gwpwl o ffigurau llawn ymysg y grŵp hefyd. Darlunir pob unigolyn ar wahân, ond mae'r gwaith yn dod â nhw at ei gilydd fel casgliad, yn debyg i lian llestri ysgol gynradd. Y darn olaf rydw i am ei ddisgrifio yw ffilm o'r enw Fuel to Fire, sydd ar ddangos yn Oriel dau. Wrth i chi agosáu at yr oriel, mae'r sain yn eich tynnu i mewn. Dyma ffilm liw sy'n cael ei chwarae ar sgrin fawr yng nghornel dde yr oriel. Mae dau gymeriad yn y ffilm, dynes Affro-Columbia yn ei hugeiniau gyda gwallt du at ei hysgwyddau, mae'n gwisgo crys gwyn a sgert wen, a dyn mestizo Ladin-Americanaidd yn ei bedwardegau. Mae'n foel a ganddo farf. Nid yw'n gwisgo crys. Mae'r ffilm yn cychwyn gyda golygfa sy'n ffocysu ar rain o aer yng nghledr llaw. Mae'r gronynnau mwyaf yn cael eu dethol a'u gosod mewn bowlen fach lwyd, gan adael llwch yn unig. Mae'r ferch yn taenu ychydig o'r llwch aer lawr ei hwyneb, sy'n gadael brychni aer yn disgleirio ar ei chroen. Mae hi'n rhoi air ar wyneb y dyn gyda ei blaenfys, fel bendith, y gwelwn ni hi'n gosod gronynnau mwy o aer ar groen mewn golygfa ffocws arall yn hwyrach ymlaen. Yna, mae'n cymryd bowlen o aer ac yn mynd mewn i afon ger rhaeadr yn ei dillad. Yma gwelwn ni hi'n perfformio Pagamento, sef ddefod o ddychwelyd aer i gorff o ddŵr. Yn y ddefod hon, gwelwn hi'n cwpanu'r fowlen o aer yn ei dwylo, gan ei godi i fyny uwch ei phen, cyn ei dynnu nôl lawr tuag at ei chalon, cyn ei gario yn ôl i waelod yr afon. Mae hi'n taenu'r aer ar wely'r afon. Mae'r ffilm yn rhedeg am tua saith munud a hanner. Ar ddiwedd y ffilm, gwelwn y ferch o dan y dŵr ond yn edrych mewn i'r camera, wedi'i hamgylchynu gan bysgod bach. Mae'r darlun yma'n darfod mewn i dywyllwch a gwelwn ronynnau o dân yn sbarcio ar draws y sgrin cyn i'r ffilm ddiwedd.